Silav hevalnan, em ê vê vîdeoyê de li ser veqetandeka nebinavkirî ekeyê bisekinin. Hevalnan ez ji nû ve pênaseya veqetandekê nakim, heke hûn bixwazin hûn dikarin li vîdeoya veqetandekên binavkirî binêrin, li wê derê min pênase kiriye, ez car din du care nakim, ji bo wexta me bila zêde neçe, ji bo dema me zêde neçe. Ê heke hûn amade bin em dest pê bikin hevalnan. Veqetandeka nebinavkirî ya ji bo navdêrên mê û yekjmar eke ye. Hevalno em navdêrên mê bi veqetandeka ekê nebinavkirî dikin. Yani em carnan axaftina xwe de e, yan ji dema ku em nivîsekê dinivîsin em hevokên xwe de em navdêran nebinavkirî dikin. Yani ev tiştekî xwezayî ye. Ji ber ku mirov hin navdêran nas nake mirov mecbûr dimîne wan ne bi navkirî dike. Îcar ev eke ji bo vê yekê tê bikara anîn ji bo navdêrên mê. Hevalna formeke vê ya din jî heye. Em niha behsa vê nakin di demên pêş de dibe ku ez vîdeoyekê li ser wan jî çêkim. Lê em ê niha li ser veqetandeke ekeyê bisekinin ji ber ku ev eke Zêdetir tê bikar anîn forma din hindik tê bikar anîn. Li hin cîhan tên bikar anîn em niha li ser wê nasekinin. Hevala ev cura veqetandek bi cînavka nebinavkirî yekê navdêra nebinavkirî dike. Gava ku peyvek bi nedengdêrekê biqede, binêrin ev girîng e, gava ku peyvek bi nedengdêrekê biqede, tîpa ye jê dikeve dibe eke. Em nalê binerin ev ça çêd be em mînakan bidin em ê başir fem bikin. Mesela hevalo pirtûkeke berkşîn binerin li vê derê navdêra me pirtûke eke hatiye dawya wê yani veqetandeka nebinavkirî eke hatiye jê re ji vê re hevalo ji ekeyê re Qertefa raveyê, ravekê, qertefa ravekê yan jî gireya ravekê jî tê gotin, gireya îzafeyê jî tê gotin. Ev ekê ye hevalno heman demê de ravekê jî çêdike. Dema ku em dibêjin pirtûkeke berkşîn, em ravekê jî çêdikin. Wekî min got heke hûn li vîdeoya veketandekên binavkirî binêrin li wê derê min hinek pênase kiriye pênaseya veketandekan kiriye veketandek zêdetir em çima bikardînin hûn dikarin temaşe bikin. Mesela hevaleke hêja binêrin hevalna hevaleke hêja li vê derê eke hat dawiyê heval nebinavkirî kir û em ji vê fem dikin ku heval hevaleke mê yani hevaleke jine em bêjin keçike jine tamam meza keçeke porkirîşk keçeke porkirîşk ev eke zayenda keç keçike ji heman demê de nîşan dide li vê derê ravek çêbiye mesela meteke solînê pincareke xweş Yani ji wan pincaran pincareke xweş hebe me em vî away e, ne bi navkirî dikin em navdêran ne bi navkirî dikin. Mesela pirtûkeke bergşîn li ser maseyê hevala dilşa hevaleke hêja ye. Yani hevala dilşa hevaleke hêja ye. Ê e, dibe ku hûn bibêjin bipirsin mamoste li vê derê hevala dilşa ji xwe binavkiriye. Îcar ev hevala hevaleke hêja çiye çima li vê derê ne binavkirî dibe hevala binêrin çi dibêje hevala dilşe hevaleke hêje ye yanê ji wan hevalan hevaleke hêje ye yanê gelek heval hene temam ji ber ku em bêjin hevala dilşe cîhanê de tenê hêja nîne gelek mirovên hêje hene ji ber vê yekê yan jî gelek hevalên hêje hene em bêjin çend hevalên te hene çend hevalên filan kesê min hene Ê hevala Dilşa jî ji wan kesan e. Yan ji wan yek heval e. Hevala Dilşa hevaleke hêja ye. Tu keçeke porkirîşk î. Binêrin ji ber ku gelek keçên porkirîşk hene, porkirîşk yani porkirîşk çi ye? Porxelek. Porxelek. Yani porxelek hemwateya wê porkirîşk e. Ev porkirîş aliyê serhadê bikartînin hevalna porxelek jî li hincên din bikartînin ev mirov dikare van her duyan jî bikar bîne. Tu keçeke porkirîşkî. Mesela me teke solînê li Urmiyeyê dijî. Me teke solînê binerin. Li vê derê diyar e ku çend hab metên solînê hene ji wan yek jî Li Urmiyeyê de jî bi vê ekê me hem zayenda me tê nîşan da Meta Solînê hem jî me çi kir me nebinavkirî kir yanî ji wan metan metek. Mese tolik pincareke xweş e. Yanî gelek pincarên xweş hene tolik jî yek ji wan e tolik pincareke xweş e. Em dewam dikin. Li vê derê meşeke dirêj, xebateke min, îskaneke av, maseyeke mezin, goreyeke kesk, yanê ji wan goreyan goreyeke kesk. Em nav hevokê de lê binêrin, Meşeke dirêj ji bo min ne ne baş e. Yanê ji wan meşan meşek. Xebateke min li ser zimanî heye. Xebateke min. Ev eke me got heman demê de çi nîşan dide hevalna? Zayendê nîşan dide, zayend. Û nebinavkirî dike. Xêra xwe îskaneke av bide min. Îskaneke av. Ji me re maseyeke mezin pêwîst e. Maseyeke mezin hevalna. Li vê derê heman demê de çi bûye? Ravek jî çêbiye. Goreyeke kesk, goreyeke spî. Mesela me li vê derê me me dikarî e, em hevokê dirêj bikin. Goreyeke kesk, goreyeke spî li hev nayê. Yani mirov nikare e, pê bike ne wisa. Em devam dikin. Mîheke reş, guleke sor, pênûseke Rêzanî soleke dîlanê xwişkeke te. Em li vê derê me eke çima me şîn boyaxna kiriye mecbîr kiriye ez biarim. Li vê derê eke hevalin. Mesela soleke dîlanê. Yani çend heb solên wê hene ji wan solan solek. Me bi vî awayî nebinavkirî kir. Mesela xwişkeke te. Diyar e ku çend heb xwişkên wê hene dibe ku em navê navê wê jî em nizanin ji ber vê em nebinavkirî dikin yanî mirov bi piranî nizane hevalnan mirov navê wan nizane ji ber vê mirov nebinavkirî dike em nav hevokê da lê binêrin mîheke reş hatiye ber deriyê me yanî mîheke reş yanî ji wan mîhan mîheke reş em nas nakin kêjan em bêjin xwediyê wê kê yan jî Navê mîhê tune mîheke reş. Mîheke reş hatiye ber deriyê me. Guleke sor di nav baxçeyê me de heye. Pênûseke rêzanî winda bûye. Yanê çendha pênûsên rênasî hene biborin belê pênûseke rêzanî çendha pênûsên rêzanî hene ji wan yek winda bûye. Di heman demê de em vê fehm dikin li vê derê eke zayan de pênûsê nîşan de yani pênûs peyveke me ye. Me got veketandeka eke hevalna ji bo navdêrên mê em bi kar tînin û nebinavkirî dikin. Soleke Dîlanê Qelişî ye. Xwişkeke te li Agiriyê karmend e. Hevala em niha nav hevokê da lê binêrin ke ev e, nav hevokê da na nav nivîsê de em niha lê binêrin nav nivîsê de ev çawa tê bikaranîn e, li vê derê jê derke hevala e, min ji malpera xwebûnê girt ev nivîs malpera xwebûnê de heye hûn jî dikarin bixwînin lê binêrin Em bixwînin, tê zanîn ku dîroka desmalê ango serpêçanê dîrokeke kevnar e. Binêrin, dîrokeke kevnar e. Li gorî agahiyên hin lêkolîneran, desmal di dîroka Rojhilata Navîn û Yevnanî de jî xwediyê wateyeke cuda ye. Binêrin, xwediyê wateyeke cuda ye. Yanî gelek wate hene ji wan wateyan wateyek, wateyeke cuda ye. Desmal xwediyê wateyeke rêzdarî û dewlemendiyê ye. Lê bi dîroka Sumeran re ev wateya rêzdariyê diqilibe wateya namûs, henûnî û milkê mêr. Bi dîroka olên yekxwedayî re jî her diçe wate diguhere û dibe sembola bi taybetî îslamiyetê. Helbet armanca me ne ew e ku em qala dîroka desmalê ango serîgirtinê bikin. Bi taybetî di vê nivîsê de em bi hin jinên Dêrikê re li ser girêdana kitanên Mêrdînê axivîn. Li vê derê hevalna mijar kitan e, her wekî hûn jî dibînin. Ev jî nivîseke me got em veketandekên nebinavkirî li nav nivîsê de jî bibînin. Em dewam dikin, Li vê derê hevalno hişyarî, ev vîdya borî de em li ser qertefa nebinavkirinê sekinî bûn hevalno. Ez dixwazim vê derê du care bikim ji ber ku ev tê tevlhevkirin hevalno. Niha qertefa nebinavkirinê ek cuda ye, veketandek cuda ne. Em divê em van tevlihev nekin. Mesela em bibêjin li vê derê sêvek, solek, maseyek, metek, pirtûkek. Li vê derê navdêrên me ne binavkir ne. Li vê derê pirsgirêk tune. Lê em bi vê awayî bi kar naynin. Dema ku em ravekê çêdikin hevalin em nabêjin sêvek sor. Em nabêjin solek reş, maseyek me, methek dilşayê, pirtûkek min. Revek hevano bi vî awayî çênabe. Tamam revek, revek bi vî awayî çênabe. Revek bi qertefa nebinavkirine çênabe. Revek bi veketandekan çêdibe, veketandekan. Li vê derê ji ber ku mijara me yekjimar e niha em tenê li ser vê qetandeka ekê disekinin ez ê ji bo vê nimûne bidim. Divê em bi vî awayî binivîsin. Bi vî awayî çewt e ne rast e. Divê em bi vî awayî binivîsin. Mesela sê sê veke sor. Divê em ekê pêva bikin. Yani em nikarin bibêjin sê vek sor. Ji ber ku ev ek me got qertefa nebinavkirinê ye. Sêveke sor, divê em bi vê awayî binivîsin. Soleke reş, maseyeke me, meteke dilşayê, pirtûkeke min. Yanî nabe ku em bibêjin metek dilşayê. Ev ek qertefa vano rewekê nîne. Eke veke tandeke qertefa rewekê ye. Temam. Em dewam dikin. Hevano e, dersa borî de e, di sê roj berez warime çêkiribû. Em li ser cînavka nebe kartefa nebinavkirinê sekinî bûn divê min ev mijar jî bixista navê lê min bîr kir ev mijar nexiste navê e, Bi vî awayê em vê derê jî em cînav ke nebinavkirî hinê jî em hîn bibin. Ev bi kêrê çi tê? Ji ber ku ev jî wekî cînav ke em bibêjin tê bikaranîn divê em vê jî bizanin. Ji ber ku ev jî nebinavkirî dike. Cînav ke nebinavkirî hin jî erka nebinavkirinê hilide ser milên xwe. Ev çawa çêr be mesela hin hin kûçik mesela hin xanî Hind pênûs. Ev li vê derê bêhnok min bi şaşî daniye min li vê derê jê nebiriye. Divê ev bêhnok li vê derê tune bûne. Yek du. Divê ev li vê derê tune bûne. Hin mase, hin zarok. Îcar em nav hevokê de em bikar bînin. Mesela ev an eke bala welê be binêrin hin hin kûçik diewîtin. Cînavka nebinavkirî pirjimarê hevalên pirjimariyê dinimîne, temsîl dike yanî yekjimariyê ji bo yekjimariyê nayê bikar anîn. Ev qerteva nebinavkirinê ek ji bo yekjimariyê ye. Me got solek, darek, hevalek, xwişkek, metek, pirtûkek ne wisa lê ev hin pirjimar e û nebinavkirî ye. Hin xanî pir biha ne mesela hin pênûs ketine erdê. Yanî ji wan pênûsan hin pênûs. Hin mirov nebaşiyê dikin, binêrin pir ji mar. Hin zarok li ber deriyî rûniştine. Hevana cînevka nebinavkirinê hin qertafa tewangê anê digire di tewe. Ev jî bi vî awayî di tewe yanê. Em bibêjin hin heval dimeşin dîsa pir ji mar yê nîşan didin lê li vê derê dîsa pirjimariyê nîşan didin lê ça em nîşan didin mesela hin hinan cihê me e, ji wan re gotiye hinan cihê me ji wan re gotiye li vê derê hevana cihê me ji ber ku yekjimar e lêker li gorê e, cihê me hatiye kişandin yani li gorê cînav e, ji- li vê derê pirjimarî heye balax bidin hinan e, Di demên pêş de em li ser ergatifiyê jî heva nazê vîdeoyekî çêkim ji ber ku ev mesele ya ergatifiyê ye jî dibe ku hûn bi carekê fehm nekin. Lê ez vê bibêjim hevalna di demên borî de lêker li gorî biraserê tê kişandin. Vê wekî tê binî li cem xwe binivîsim. Mesela hinan hinan xiyarên me dizîne. Binêrin. Xiyarên me dizîne me got îcar li vê derê bû pirjimar. Ji ber ku bireser bireserên me xiyarin, xiyarên me dizîne. Me li kir li gorî xiyaran kişand. Hinan ava gundê me girtiye. Evan li gundan hûn dizanin carna wisa Avê dibirin çem gavet diherike dibirin yan jî cok cew dibêjin li aliyê Serhedê nizanim hûn çi dibêjin heke hûn çi dibêjin li herema xwe ji kerema xwe binê vîdeoyê binê vîdeoyê de şîrove bikin û navê herema xwe jî bibêjin ji cokê re yan jî ji cewê re hûn çi dibêjin hinan hinan ava gundê me girtiye yan jî biriye Hinan name ji me re şandiye. Hinan welatê me dagir kiriye. Evelo hinan cihê me ji wan re gotiye hinek kan jî tê bikare anîn. Mesela em dibe zimanê devkî de em rastê vê yekê tên. Gerçî zimanê nivîskî de jî heye dibêjin hinek kan yani şûna hinan hinan de hinek kan bikar tînin. Yani hinek kan Aliye Rêzman va hinekî şaş xuya dike çima e, hinek mesela hinek heval ev eka wê derê yek ji me re ji cînavka e, nebinavkirî yekê tê yanî e, ev e, divê em wisa bi kar neynin yan em ê bi ji hin heval yanî hinek heval ew ek li wê derê nabe heval me ew qertefa me got e, nebinavkirinê û yek ji me re divê em bibe ji hin heval hin zarok mesela em bibêjin heke em hinek tiştekî dixwazin mesela çi dibêjin dibêjin dilê min hin tiştan dixwaze em nizane çi dixwaze yan jî dibêjin hinek tiştan ew hinek eka wê derê em bi kar neynin baştir e em hinê bi kar bînin Baş e valla em hatin dawiya waneya xwe heta waneyeke din bimînin du xweşiyê de